Kita ender eh kada ndangar. Ba binatang tu samunyaan bu ai baucap. Nang kaya tungau aja bebunyi. Baucap kita ender eh kada ngarti. Kalau Nabi Sulaiman tu sabarataan binatang tu tahu beliau, mangarti suaranya. Kita ni kada paham. Nang kaya tungau tu, asa getar pusat. Periksa bang, titiki minyak angin, penas gitu. Kita ndele kada dengar. Kaluar pada pusat baundur ka bawah, nah begibigi palir bersandar. Antung lawa jua. Penas. Kita kada ngerti. Nang kaya itik hayam tu bahasanya samunyaan ada. Nang kaya itik tu laki bini nah di banyu kalunyungan. Main cabe na laki ka belakang tinggalam nang bini pina laki tu cabang si kita nyamannya nyamannya nyamannya rabah nang bini tinggal rabah na laki timbul nang bini kah je nang bini ah tu je masa kita pedas pedas je kincir takaburit Begitu pula kaadaan-kaadaan binatang. Mamanya ni manangis bae ha. Napa ditangisakan umanya? Aku ja umanya nang kada katuju bausaha, nang kada sumbahyang tu sabuting. Aku silahkan napa haja digawi, jangan tinggalkan so. Iya ta. Di situ umanya menangis, kebetulan Fauji datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa ma pian menangis? Kana pelungkung ka pulang. Ikam nitu hai nang kada bakapala bebetis, nang kada bakapala beburit begawi, bakada adab. Napa garang ma? Nah bagarang, nah bagarang, nah kujaga, kada sambahyang nih nah kutaktan. Ulun majur salat. Asar pang? Asar salat. Nih magrib sampai? Ulun wis pacang salat. Kanapa bakadap-kadap? Nama contoh? Duit banyak datang bawa. Ah. Gasan urang baruhan kan ini. Nah, ini mujang kagak ditantan ini. Ulun anam kali mai bekerja karena kegairan ulun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Urang tuha pandainya menjaga anak. Makanya kalau anak tu mau tulak takuni mau kemana, datang tanya datang dimana. Ari ini kada lawan anak Sanjak datang ka rumah, dua dua kuku membawa waluh. Di mana anak membawa dapat waluh? Di munggun diurang. Taruhi, taruhi. Suka mungulnya umanya. Han, urang tua ada jua nang kaya itu. Bulik tang hari Jumahat di masigit buka sandara. Dimana anak beli sendal boga? Di urang di masigit bahai. Cii basa aja bapanya. An bapanya hongangnya jua. Katuju malihat anak bangkot di urang. Menjaga anak yang baik, menjaga jangan sampai mengambil harta urang. Takuni anak. Kita ringkas sejarah. Satangah bulan bausaha, cakadihitung hampir cukup. Cnj, napa ma. Ini duit na kaya mungkin cukup sudah. Kalo untuk manukar saparangkat pakaian shalat, Quran, sarta pakaian ikam ni mungkin cukup. Tulak handak kaya kabasaan. Makan dahulu na ada pasar tu di Muhara Kuin. Palabuhan Muhara Kuin tu pun masih galam. Bila lambat datang, kada sawat batutukar. Jadi naka isupang ka dosa nu kaya kayu kena habis salat ikam turun ka pasar. Begitulah Toyi. Sampai ka pasar batutukar. Nukar tapi hanyar. Mana? Batamuan kawan. Toyi nah. Nukar tapi hanyar nah. Mana kawan gasan hari raya Sal ai. Kada. Gasan apang? Di sana. Nah aja pungguannya Pak Uji. Ditakuni mau ulun. Nukar pulang baju. Amat Ji nukar baju pulang nah. Sungsungnya balum raya lawas lagi. Kada gasan hari raya. Gasan apa? Di sana. Banukar sandal. Samunyaan manukar pakaian bibinian. Takuni. Gasan apa?

Ikam deh budak tukang silawar gasan nah sandal luar nah benang nah kada manghulur kah tuta. Ikam ja poje nang salah pangartian napa kisahkan pang ulun ni gasan pakaian ni gasan nikah nang ku nikahi tu nah pacar nah Allahu akbar beneran lih inggih.

Ya pa uji tasarah mun pian kada palir jaya nah palir banar. Habis diantar pa ai mau kada mau terpaksa bapanjang manikahakan terjadilah sebuah pernikahan antara sa'dah dengan muhammad pa uji kita lihat berbulan madu orang yang beriman caranya kaya itu. Habis salat istinja. Han jadi istinja itu Pak eh, mensucikan segala ibadah. Ini ulun pernah lihat. Bulik di pasar pan waktu tepat waktu johor, singgah ke masjid. Langsung ulun lihat behudu, beistinja kada. Itu kada sah tuh hudu. Sawat dua jam kita nih bediam, ha coba kan.

Cuba kita kucek masing-masing. Coba. Kucek dia. Coba. Hang pindah gaya laku pandai ulun leh. Itu nang perlu kita masukakan. Itu penting. Istinja itu mensucikan diri kita. Jadi handak guring sunat beistinja. Agar apa? Bila kita berhubungan

Tutu jadi anak ha musang wara. Lihat nih musang tu adalah bais tinja. Lihat nih ha, musang tu kada tedengar bais tinja. Betamuan pohon pisang. Tamuan pohon salak. Tamuan di pondok. Tamuan di balung. Musang. Jadi bawa anak tu hati-hati supaya anak tu jadi urang baiman. Bais tinja dahulu. Kalo bisa baudu dahulu, terus babismillah lagi. Ni kodok. Jadi anak ha gajah wara. Dinagarnya talinga. Jadi perlu suci. Kita lihat. Kaadaan semacam itu pada bulan madu luar biasa. Dandan semaksimal mungkin. Dua sintik pupur. Nintu nang jadi pahala dandanan. Ada nih ulun liar badanan nih kadang-kadang salah pasang bibinian. Sudah ke pasar tungging, dua sintik pupur. Ke orang undangan, bawa parfum awak.